Nilqagħkom għal programm ieħor politiko. Lejla ġewwa l-istudju miegħi għandi t-teżorier tal-Imperium Ewropa Charles Hammut, nirringrazzjak Charles talli lqajt l-istedina tagħna. Mela tgħidilna xi ħaġa fuq hekk qabel nibdew għad-domandi. Ah, kemm għandek ħin? Nafna naf li għamil raffariet mhux ah, ħażin. Għamil minn kollox għajbin. Oriġinament il-pjan kien nistudja l-arkitettura, ma fi żmieni ma tantx kien hemm studenti allura l-skors kien jiftaħ sena iva u sena le. Knowing my luck kien serta s-sena illi ma kienx jiftaħ. Tħalt tal-inġinerija għamil sentejn u spiċċajna teorija biss, prattika xejn, naqra bniedem prattiku u sfrattajt. Mort l-Ingilterra, kon naħdem f'banka, għamil ċiżmin l-Ingilterra, ġejt lura, Ehm, kienu 70s da qed ngħidu. Ehm, tħalt naħdem mal-RAF dak iż-żmien eh, fl-Air Traffic Control. Għamil xi ħames snin hemmhekk, meta telqu l-RAF mort naħdem bl-istess xogħol l-Airport ta' Abu Dhabi. Għamil xi ħames snin oħra hemmhekk. Ehm, ġejt hawnhekk ftaħt business bil-computers. Għas niftakar kollox, ta' xamil. Mobiles, u Dak kien għatmawx mobiles ta' kizmi. Wara, iktar wara, iktar wara. Ehm, u kelli restaurant u kelli. Eh, varjata, sifi eh, varjata. Varjata ħafna, insomma. Issa, issa basikament irtirat, eh, jħdu li il-ħin il-neputijiet. Mela, eh, nibdew id-domandi. F'Ġunju li ġej ovvjament se jkun hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Inti qed tistenna li jkun hemm eh, xi bidliet radikali donnu jisom il-pows anka barra minn Malta qed juru li ħajkun hemm naqra xift mhux ħażin mill-sitwazzjoni attwali li hawn. Ehm, eh, naħseb li ħajkun hemm bidla sew għaliex dana ilhom jgħaddu żmien bin-nies u jbijawlhom il-multikulturaliżmu u kemm hu sabiħ u kemm nissaħħu bid-diversità u billboard sponsorjati mill-Unjoni Ewropea konna narawhom saħħa fid-diversità u affarietek. Illum dana inkixef kollu gideb illi il-multikulturalizmu imkien ma ħadem, ehm, ehm, ifimni, ma ta' tort il-ħadd, ta' jiġri, dan għajk tmur ximkien, eh, iżżomm il-kulturi tiegħek u t-tradizzjonijiet tiegħek. On the other hand, jekk inti tibda tgħidhom għax dana irridu integrawhom, mela inti żomm tittażel xi trid. Jekk ħadd integra bniedem u ġibu bħalek, allura mhux ħajfda l-multikulturalizmu. Mhux hekk. So, għajfi daw, daw jikkontradixxu lilhom infushom u fl-aħħar tinkixefu. Eħe, naħseb illi, illi per eżempju Franza, Marine Le Pen għandhom edin l-ewel xi 33% Issa u mhux hemmhekk biss, jiġifieri il-Ġermanja l-Alternative for Germany wkoll qegħdin fuq quddiem qed jippruvaw jgħalquhom. Nażdek id-demokrazija wkoll. Ma l-Ewropa kif Demokrazija ma teżistix, demokrazija ma teżistix. Dana id-demokrazija kif taħdem, għadna kif kellna kas smajt bih illum l-Ingilterra fil-Parlament Ingliż xi 40 membru tal-Parlament eh, min-naħa tal-Labor, daw tawhom xi miljun lira bejnietom mill-Iżrael biex jibbakjaw l-Iżrael, ħaduhom l-Iżrael u ħalsulhom kollox u x'nafjien. Fidi din id-demokrazija mhux qed illegali imma imma nqos ngħidlu demokrazija taw li għadifa u hekk mhijiex. Anka donnu ma għax tara ħabħa li jekk eżempju xi ħadd xi partit fl-Ewropa bħalissa jġib xi sponsor minn xi Russu ta' għad-dinja u kważi kważi jridu jalqulu l-partit. Però mbagħad nafu daw daw hemm is-Soros Foundation li sponsorja balla partiti fl-Ewropa. Dawk jistgħu. Mhux il-partiti biss jisponsorjaw dawk il barrani jiġi. Eh, L-Open Society, ġi Open hmm. Borders, dak jisponsorjaw partit NGOs illi qegħdin jitraffikaw litteralment l-immigranti illegali mill-Libja u mit-Tunizija. I mean, da kull darba kif tasal dajsa fis-search and rescue area ta' Malta, jiqfil għal-mutur jibda jħell ilma jew whatever. U da jkunu qegħdin jistennew immigrant, tidħol fuq il-Marine Traffic website ta' Rom, da iduru hemmhekk, up, iċemplu bis-satellite phone xi ħadd Franza jidir li Franza qiegħed tal-alarm phone. Iċemplu jidilhom isma' aħna hawnhekk qegħdin ikollhom il-coordinates u jmorru jiġbruhom. U jidaħluhom anzi Malta mhux qed jitlu, qed jieħduhom l-Italja. Din hija fil-wiċċ. Għalajt issa, e, ftit ilu wkoll fl-Ewropa u għadha għaddejja anka f'Oldi bħalissa. Kenna naħseb waħda mill-akbar protesti li donnu fil-pajjiżi mm. kollha naqdu dik tal-bdiewa. E, daw il-bdiewa e, naħseb fil-fema tiegħi għalkemm il-prinċipju li ma nużawx pestiċidi naħseb kulħadd jaqbel miegħu. Però l-argument tal-bdiewa u naħseb għandhom raġun, daw iridu inaħħulhom ammont kbir mill-pestiċidi li jużaw fl-Ewropa. Però, imbagħad mhuwiex illegali li ddaħħal ix-xogħol bl-użu tal-pestiċidi minn barra fl-Ewropa u dawn ovvjament ħa jispiċċaw ifallu. Voldri taħseb li dan huwa ovvjament kważi l-Ewropa qed taħdem kontra l-interess tal-ħaddiema ħin kollu. Di ma nistax nifhimha, onestament ma nistax nifhimha. Di kull darba kif jgħidu bl-Ingliż they're shooting themselves in the foot. Da hemm ħafna pestiċidi jiġu mir-Russja fertilizers, ħafna minnhom jiġu minn Russja bi prezz tajjeb, sawa, ehm, gas u żejt u dak jiġi ħafna minn Russja. Issa meta qataw kollox, ħantik eżempju tal-pestiċidi x'ġara, mhux fil-bidja ta' da kien hemm pestiċida illi joqtol il-bed bugs. Franza kellhom pandemija tagħhom Ma kellhomx biex jitrattawhom. Tferrex għax imbagħad ehm, daħlu fis-sits tal tal-Channel Tunnel aw tal-train li jaqsam u daħlu ġol Ingilterra. Di palma qed jiġri hawn Malta wkoll Eh, bl-iskejbis. L-iskejbis wara l-aħħar gwerra ma reġgħetx feġġet hawnhekk. Fil-gwerra kienet tifhimha x'kien ikunu fix-shelters, kulħadd imgeddes xurxin ġiet li jagħmlu ġranet hemmhekk maħabba eh, l-air raids u kien ikun hemm. Issa daħlet mill-immigrati daħlet din għax kienu jiġu infettati eh, u dat ittieħed. Issa f'tal-linja, fil-karozzi tal-linja qed ikunu ffullati, ippakjati. U laqqas arja, eh, għax li ġibna fija eh, daw mal eh, kien. Lemma l-arja, le, dan dudur ħafna majt sejdu l-om. Jitħlu fl-upholstery tal-sit, imma tipoġġi xi ħadd ieħor u jlaqqathom hu. U Milli jidher l-isptar anka l-mediċina li jitrattawa biha. Kien hemm professur eh, għalli spiċċat. Tant kemm dak. Issa, fuq il-bdiewa ehm, qed tikber l-affari għax li ju biex jidru ħelwin mal-Ukrajna qed ħallu jimpurtaw għamħ mill-Ukrajna għandek video fuq u dan Mm. Birħis, daw daw m'għandhomx problemi bil-pestiċidi u GMO u x'nafin, u jiġi rħis ħafna. Qed waqfuhom fil-frontiera mal-Polonja, jiftħulhom il-biba ta' trakku jitfaw il-qamħ mal-art, jitferrex mal-art. Ittijom tort, ma tijom xtort? Ma jistawx jikkompetu, da mux fil-bdiewa bizdida. Le, tiġri kollom kif, il-problema ta' cheap labor saret l-Europa. Eh, mux cheap labor eh, bis, eh, cheap goods u koll. Għax, issa fl-Europa tantem kulħadd għandu drittijiet tiegħu u rridu kondizzjonijiet tajbin u minn min, min 40 hour week rridu jnaqsuha ma nafx 30 hour week u jew kemm u da dan nispiċċa ma naħdmu xejn. Ma jistax ikun meta għandek pajjiżi bħaċ-Ċina jaħdmu daqs il-bawla u da ma jistax ikkompeti. E, e,

31,000 fiċ-Ċina. Kien hemm dealer tal-Volkswagen il-Ġermanja għal ħan importa miċ-Ċina u importa 22 karozza. Ħatfu għomlu u għafġu għom biex ma jikompetux. Sa. Le, jisu turka fej id-dur, voldiri, ek donnu għet jiġri u fl-Europa. Ma nistawx nkunu fil-ferita, naħseb minn jifem ftit zaħira ma tix tkun mort l-università, ma l-ekonomija jek taħdem, jek ħat kompeti ma xaħat li da aħna naraw aħna minn imur bħal minn imur jagħmel ix-xirja. Mhux kulħadd li rħas ħajxi. Ħadd jien bil-garanzija jien inni ngħidha u mhux ħloq niddejja ngħidha x'il-Maltin ħafna jgħodu jgħidu l-kaxek u għaxek u għaxek, però għal ten sens daw jibdlulek. Għal ten sens imor jitfaw il-flixken fil-magna. Eh, voldri. Wieħed wieħed, u. Ejd l-imbat kif tista kif qed tinti, jħin kollu jdaħlu liġijiet li minn għalihom biex joqogħdu daw ħajsalvaw id-dinja. Hmm. Meta għandek ħadd ieħor u għaxar darbit ikbar minnek u iktar b'saħħtu minnek, Voldri, ma nafx. Issa, punt ieħor li xtajt nqajjem, eh, inti diġa semmejta ftit, għaw il-gwerra bħalissa la sentej għaddejja bej ir-Russja u l-Ukrajna. Issa aħna nafu, inna snin twal, meta jiġu immigranti mill-Afrika, jekk ikunu għedin fi gwerra daw għom refugee status. Issa għed jista' jaqbel jew ma jaqbilx dak argument ieħor. L-Ukreni qegħdin fi gwerra wkoll u ġew miljuni t-Ukreni ġew għaliju. Però kulħadd jaf li l-EU qiegħda at all costs mal-Ukrajna u daw ovvjament l-Ukrajna mitulhom ħafna soldati u qed jitolbu biex dawk li ġew hawnhekk jittieħdu għal gwerra naħa l-oħra. U donnu mhux ikun hemm oġġezzjoni fuq għadi. Allura wasew li mela persuna ġġiet mill-Afrika dejjem nużaw l-iskuża rridu nżommu hawnhekk bil-forsi x'hekk tmur hemmhekk tinqatel u vera jista' jkun li ta' qatel, pero għalla jbira kakku mukrjeni ma jsibu lebda problema daw li jibatuhom u jqatlu. Ekkem daw għal-gwerra sejrin daw mux jihdu kafja. Vojt taħseb ħin kollu double standards l-Europa fej taqbilla. Double standards, mux ekbis, dika hemm il-Geneva Convention ta' 1951 fuq il-refugjati, illi qegħdin ehm, jonoraw parti li jaqblilhom u parti le. Mela parti minnhom tgħidlek illi bniedem ġej minn post fejn hemm gwerra jew għandu persekuzzjoni fuq whatever għandu dritt għal refugee status. Però hemm il-parti l-oħra li tgħid illi dan ir-refuġjat għandu jfittex l-ażil fl-ewwel pajjiż sikur illi jidħol, mhux joqgħod idur minn pajjiż għal ieħor eh, window shopping, eh, asylum shopping, sawa, mela dik hija waħda. Fuq din li qed tgħid inti dana dana waslu fi stat issa fejn Zelensky talab biex flok il-flus li jagħtu l-refuġjati Ukreni itu għaw lilhom itqum lil Zelensky, il-gvern tal-Ukrajina, biex qassam u għax memx korruzzjoni jemmek ta' le le. Ehm, biex ikun jista jisforza dawk l-irġiel anka nisa qed iduru issa, jiġifieri I mean qed jibatuhom fuq il-front lines. Ehm, illi huma tajbin biex imorru jġildu minn kollox qed jiġibru ta' rajt anka jiġifieri videos b'suldati b'Down syndrome fuq kollox, le, jisibu jibatu eh? kollox, javolli. Eh, eh, batu għal wieħed batu lu il-ċitazzjoni biex imur jirreġistra mandu xidejn, affarijiet tal-ġen qed jiġru, ma insomma. Di, di, ehm, meta xħat jiprofa jagħmel repatriazzjoni, jaqbżu daw l-NGOs kollha, le, le, rafu l-man, Ehm, għax qed tibatom lura fejn hemm il-periklu. Sadaw kif jibatuhom fejn hemm il-front lines eh, fl-Ukrajna. Mhux żgur idubu ġranet qabel imutu. Din hija gwerra sal-aħħar qatra dem tal-Ukreni, hekk ġejja. Eh, issa, hemm ovvjament kif għedna diġà dil-gwerri la sentej. L-Ewropa li hu insomma mainly qalet li ħat tagħmel is-sanzjonijiet biex tfalli l-Russja. U daw bdew pakket wieħed wara l-ieħor, insomma, u wasanna naħseb għal-pakket number, ma nafxiex, eħin kollu iżidu. Mm. Għaddew sentej, il-verita hija li l-Ewropa, ħafna mill-pajjiżi daħlu ġo recession, illum anka minn għalija l-Ġermanja. Il-Ġermanja da f'recession u għandek ukoll issa eh, l-Ingilterra wkoll minn għalija. Apparti kien hemm l-Olanda, voldi da ħafna pajjiżi ħadna daqqa enormi. Ir-Russja mhux tal-li ma ħaditx id-daqqa tal-li daw għandhom economic growth, eh, unemployment baxx, eh, u għamlu, għalkemm kienu diġà jaħdmu ekonomikament maċ-Ċina u l-Indja, però saru iktar close daw u li beda jiġri bdew ibijaw il-riżorsi naturali lill-Indja mbagħad l-Indja u ċ-Ċina jbijawhom lilna, foldi li ovvjament daw jieħdu il-parti tagħhom. E, inti taqbel kif miexja tmexxija tal-EU preżenti, daw meta taqrahom daw l-affarijiet tgħid daw jew imġienen jew ma nafx mela, jagħmlu volderi. L-opinjoni tiegħi I could be mistaken jiġifieri. Da l-ikbar biża' tal-Amerika hija illi l-Ewropa u r-Russja jibdew jaħdmu flimkien, jikkoperaw u jiġu forza mhux ikbar mill-Amerika għax. Jiġu self-sufficient u. Eh, mhux self-sufficient biss, l-Ewropa għandha t-teknoloġija. Ir-Russja għandhom teknoloġija u għandhom ir-risorsi enormi, pajjiż enormi, u memx dubju. Ehm, u dik dejjem kienet il-biża. Meta kien ħajsir il-pipeline tal-gas tan-Nord tan Nord Stream mir-Russja għal-Ġermanja, l-Amerikani tgħix kemm qomsu. Hemm jiġifieri Biden kien qal da meta rridu waqfu ulhom. U meta saqsuh kif qallhom take my word, waqfu ulom. U vera. U waqfu ulom. U waqfu ulom. Issa, eh, mela, dakin jihdu il-gas dirett minn Russja bi prezz vera tajjeb. Tajjeb. U issa qed iġibuh bil-vapur kif nġibu l-gas aħna għal power station b'dawk il-bombli kbara u x'inhuma. Eh, mhux hekk. Eh, erba' ħames darbit iktar il-prezz. Għal kif tista' l-industrija Ġermaniża tikkompeti maċ-Ċina li qed tieħu l-gass dirett mir-Russja bi prezz tajjeb ħafna. Tajjeb u l-Indja, eh, u kif qed inti l-Indja, mela l-Indja timporta ż-żejt. Tirraffina ħal diesel u petrol, eboġġa tankers, u jbieħ. U nadif issa, inħasel, u jbieħ li jidda bi prezz iktar u. Eh, ma jistax ikunu. Eh, Emma speċjenti tal-aħħa bħala inkompetenza di jew. U għara, għara, għara, da. Ir-rublu, ir-rublu russu. Fil-bidu tal-gwerra vera kien kien niżel baxxa ħafna, però issa illum qiegħed 91 jidher li għal kull dolar. Voder reġa kollox. Reġa, reġa, reġa tila, reġa tila. Għax għamil ħabta kien 100, issa qed 91. Ġifieri il-valur tiegħu qed jiżdied. Eh, ma falliċ l-ekonomija russa qed dejrin growth qed tikber. Foldering, kollox kważi bil-kontra. Qed isir. Issa, eh, ħaġa oħra wkoll li ġrat f'daw l-aħħar ġimgħat, eh, kellna li xju ġewwa Gaza. Mm. Eh, naħseb tista' tgħid li da qed isir fil-verità ġenoċidju fuq it-tfal u in-nisa Palestinjani u ovvjament anke l-Palestinjani li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' ċertu affarijiet. E, pronti pronti marru e, Mezzola u von der Leyen mm. e, biex juru simpatija ma' Izrael u wara laqalaw ċamata daw mid-dinja kollha u kulħadd insomma jgħajjarhom minn kollox jisu staħbew naqra lura qalu li aħna speċi mhux qed nieħdu dik però l-ħsara l qed saret. E, Inti hawnhekk ukoll tara li speċi daw qisu donnu fuq kontra l-Iżrael mhu jitkellmu xejn. U mbagħad fuq ir-Russja li di kienet gwerra li ilha ġejja mit-2014 mhux inqalgħet issa ħafna għaġeb u ħafna di. Vodri nerġgħu again, two ways, two measures. L-ewwel nett, l-ewwel nett trid tiftakar waħda. L-Ewropa qiegħda tiġi kontrollata mill-Amerika.

L-Amerika min jikkontrolla? Il-biċċa l-kbira lut. Sawa. Dak u il-Federal Reserve u il-media, Hollywood, u xnaf jien, għajja jgħamlu kif jaqblilhom. Ma ta' t-torri l-ħadd. Però fuq x'qed jiġi f'Gaza, min għandu l-istonku għax jekk inti naqra mandik l-istonku, hemm channels ta' Telegram, fuq il-Telegram, hemm wieħed partikolari, The Children of Gaza, jien ma niflaħx nara ħnej li kidrit ta' xnara n-deputi tiegħi żarek u meta tara dak id-biċċiru u li qed isir. tal-biża, tal-biża. U daw jirraġunaw meta isaqsuhom Mela, memx nisa u tfal, għax daw la jikbru, ħajġu għar minn missirijitom, ek jirraġunaw għax għandikun fxi fxi toraħ jew xi ktib tagħhom, ek kienu jirraġunaw 5000 sanilu, għallura għanna raġunaw ek għallura. Pero donnu, meta tkun fuq il-Musulmani, nistaw nejdu, għamara u għekkat jgħazin daw. Anzi, issa, anzi, issa, kienem orti l-Olanda, ehm, l-spare parts tal-aeroplani l-F-35 Amerikani, edin ġo warehouse emmek. U inata sentenza, ma nafx, ma nafx zaċini, biex ma jistaw xibatu iktar spare parts. Ifimni, jibatuhom l-Ingilterra u l-Ingilterra jibatuhom dajt viri, ma zomma. Jamlu bil-żejda. Ma zomma. Imma l-menu tajt xaħat jisu tkellem. Issa u koll, dis-sena għanna e, l-elezzjoni u koll ġewwa l-Amerika u jider li ovvjament hemm ċans li jinbidel il-gvern għax ifimni da affeċ fuq li affeċ. Però kellna pront pront li speċi malli dak iftrilu koll tkellem Donald Trump għaljen Għalhekk minhu fin NATO mhux ħa jħallas. Għalija jistgħu jattakkawh ir-Russi u jien mhu ħa nidħol imkien. Għalihom. Qabżet Roberta Metsola. Qalet mela rridu nżidu l-armamenti tal-EU. Speċi di isa ħadet għajsa wkoll kontra l-Amerika. Mela daw wara li ġelduna mar-Russja. Jekk ħa jitla' Trump ħa jġelduna mal-Amerika wkoll. U daw qegħdin jirnexxilhom fil-verita jiżolaw il-Ewropa mill-bqija tad-dinja. Mhux bil-kontra. Ejja, eh, eh, Parti s-saħna ma nix il-rizorsi naturali kollha li l-Ewropa jisa teknoloġija li tgħinha u l-Ewropa, l-Ewropa, eh, ħani waħda, tittara l-istorja tal-Unjoni Ewropea kif bdiet. Di bdiet fil-52 kien forma il-xismu il-Coal and Steel kienet, Coal and Steel Community, European Coal and Steel Community kienet.

fil-famuża Maastricht Treaty ehm, imbidlet u bdew jgħidula l-ewwel bdew jgħidula European Economic eh, Community. Imbagħad European Community, u mbagħad fl-aħħar ġiet European Union għal kull darba dejjem tersaq pass pass bil-kwit il-kwit ħadd ma jinduna lejn federalizmu basikament. Sawa biex issa fl-istat fej il-gvernijiet ehm, nazzjonali ġabuhom jisom eh, eh, il-local councils, il-liġijiet illi huma eh, that matter speċi jisiru minn Brussell u jerġa' minn Brussell mill-Kommissjoni għax il-Parlament Ewropej m'għandux dritt jgħaddi li. Żgur, ta' dawk għal minn tal-lawhom il-istab jew ħażin. Ej, ma dawk ħafna minnhom qegħdin hemmhekk ipappuha rajna videos il-ġimma fil-ħodu jmorru jippanċjaw, up, jmorru lej pajizom. Għamma t-tnejn jarġaw jmorru jarġaw jippanċjaw biex jitħalsu. Zawa, allura ma jridux xidardru lajn li xorbu minna u dejjem jittimbraw rubber stamp. Kull ma tgħid il-Kummissjoni. Issa, taħseb li hawn nuqqas kbir ta' leaders ta' ċertu stoffa fl-Ewropa, u ħa ngħidlek għalax dan li għadek kif semmejt inti, inti ma jfissirx li għax tajba l-Ġermanja, eżempju tajba l-Malta. Però kulħadd donnu u iwa qed jgħidu iwa dawk mela niffirmaw u ngħaddsu rasna ġol-ramel. Da ftit ilu wkoll kellna l-problema bix-shipping. li ola sploda da. Għaw Malta kulħadd igerger li mhix tajba lejna u l-gvern la għamel derogi, ma għamel xejn u mbagħad wara beda jgerger għal tort tal-Ewropa da. Imma mhux huma mhux huma jivvotaw għalihom. Tipo, imma hemm dik il-biża' mbagħad li jiġri kif qed jagħmlu eżempju l-Orban ġew l-Ungerija x'dan meta ma jaqbilx ma' xi ħaġa. Jibdew jgħadduh bis-sanzjonijiet u dal-affarijiet. Voldri, again, għad-demokrazija, x-demokrazija. Le, le, anka dan, anka dan tal-vito, din tal-vito, kif, kif, kif, meta Orban eh, għallom nuża l-vito fuq il-finanzjament tal-gwerra biex ikomplu joqtlu iktar nies ġol-Ukrajina, eh, għatawlu il-fondi għall-Ukrajina, eh, rridu jnaħħulu dritt, ah, għall-Ungerija, sorry, rridu jnaħħulu dritt tal-vot, Ah, mhux jaf, ah, ġifieri da il-veto ma jintużax, ma jintużax. Mhux bħal ma jintuża pereżempju fis-Security Council tal-United Nations, ara hemmhekk iwa. Hemmhekk, hemmhekk kull kull vot li jkun hemm illi eh, ħajimponi xi ħaġa fuq l-Iżrael, jaqbżu l-Amerikani, veto. Nkollu, le, naraw nkollu dik. Iri, hemmhekk taħdemu. Eh, mhux hekk. Issa hemm ukoll għax daw l-imbirkin dejjem jitkellmu li aħna speċi l-pompaluni tad-demokrazija fid-dinja. Malli bdiet il-gwerra tal-Ukrajna daw ibbenjaw iċ-channels russi kollha minn ġol Ewropa ħalli n-nies jisimgħu ħafna minnhom għalmenu eh, ovvjament qampjena waħda. U biex ġintervistat Putin wara sentej, għax dejla sentej il-gwerra għaddejja, Kellu jmur ġurnalista Amerikan ġewwa l-Kremlin jintervistah. U insomma, u mill-ewwel daw qabżu l-politiċi jisma' minna ħażin u hekk. Fil-verità, hekk qed jibżgħu daw anke jiddiskutu. Mhux għax taħseb li għax hemm affarijiet x'jaħbu. U di di tajjeb ngħidu din l-intervista Voldieri rawa fuq 200 miljun ruħ. Iktar biljun. Fuq il-website tiegħu biss Voldieri għax din mbagħad tinferex ma' kullum kien. Volti li n-nies hemm interess li jisimgħu l-qanpiena l-oħra, għax meta tara xi mexxejja ta' li u li minn għalihom li di, qas jaqbżu mit-telf, il-views tagħhom, volti li ma tarax hija inkwetanti wkoll da, li biex xi ħadd qed nintervista, mela da qegħdin ġo gwerra miegħu. U ma trix lanqas turi n-nies x'għaddej fil-verita', għax aħna ma kellniex choice, ħadd ma vvota biex nidħlu fi gwerra bħal Ewropa. Jgħidu li l-ewwel casualty ta' gwerra hija l-verità. Issa l-verità tista' jew tikdeb jew ma tgħidix. Xorta, xorta. Ah, hija gidba. Sawa, eh, ħafna nies veru jaraw jaraw il-medja tal-gazzetti ta' Malta, jaraw jisimaw il-BBC, jaraw il-CNN u daw, kolla, kolla media kontrollata. Um, u per eżempju Russia Today u l-Sputnik News u daw ibbanjati. Ife, min irid jara kemm jagħmel VPN u jista' jara. Uh, L-aħħar li ċċekjajt, minn hawn Malta ma tarajix, però Postijiet oħrajn tal-Ewropa, il-Russia Today, ta' għax jekk taqbad VPN tagħmlu fuq il-Ġermanja jew fuq l-Ungerija. Taraħ. Anka ġol Ukrajina, jekk il-VPN tissetjaħ fuq l-Ukrajina, taraħ ir-Russia Today. Ġifieri aħna aħna rridu nkunu kattoliċi iktar mill-Papa. Min irid il-verità jsib hemm channels fuq it-Telegram s'issa għadu mhux ċensurat it-Telegram, hemm channels kemm trid u tara l-ġiex naħat għax ma tara naħa waħda, kellha importanti li nifsek, tara l-ġiex naħatu. Eh, issa hemm kif saqqet l ukoll l-ewwel ovvjament il-Ġermanja daħlet fir-reċessjoni, eh, tajjeb li ngħidu li l-Ġermanja kienet saftit ilu wieħed mill-pajjiżi fid-dinja li speċi jmexxi l-ekonomija. U l-Ewropa prattikament imxi mal-Ġermanja, voldi dima li kollha daqsxejn tiħu breaks jew il-Ġermanja jibda jibati kulħadd wara ftit ġimgħat u xhur. Inti kif qed tara l-affarijiet llum il-ġurnata ġewwa l-Ewropa? Għandek xi tama li b'xi mod jew ieħor il-Ġermanja u anke l-Ewropa speċi terġa' tieħu r-ruħ u tipprospera kif kienet fil-verità għal numru ta' snin. Nixtieq kieku ta' nixtieq. Eh, Imma issa naħseb illi wasalna fi stat, ara, ħantik eżempju, l-Unjoni Sovjetika kienet kienet b'saħħitha eh, blokk enormi wara 70 sena sfaxxa. L-Unjoni Ewropea daqtala 70 sena Jiġifieri naħseb illi waslet għal pensjoni jien. Apparti minn hekk jekk tara l-istorja ta' imperi oħrajn u ċiviltajiet kbar, kollha jkollhom pik imbagħad jaqbdu n-niżla. Dana l-ewwel net il-popolazzjoni tan-nies Ewropej qed tonqos bil-kbir. Bil-miljuni, kollu. Għax issa għaw Malta, għaw Malta għanna l-iktar fertility rate baxx fl-Europa. Allura edin namlu population replacement. Flok il-Maltin nġibu l-Indjani, nġibu l-Nepalizi, Filippini biex jagħmlu xogħol li qabel kien jagħmluh il-Maltin. Ħafna Maltin illi huma kapaċi u ta' ċertu skills ma jistgħux jikkompetu qed jitilqu l-barra. Inna f'nis telqu l-Irlanda, telqu l-Iżvezja, imorru jaħdmu hemmhekk għax pagi aħjar, kondizzjoni taħjar, għadana meta taħsibha naqra ta' raġel tal-familja Malti għandu maraw ġiex titfal, per eżempju, normali. Eh, kif jista' da bil-paga tiegħu jikkompeti ma' xi ħadd li ġi mill-Indja, mill-Pakistan, whatever, illi jaqla fejna fin 900 euro fix-xar, flat ikun qegħdin sitta fih Sitta skont il-liġi ta' jiġifieri. U le, le, mux jgħak, ma jgħana jgħidu. Joħorġu 200 euro ah, eh, biex eh, jiexu. Eh, Lawn ta' Malti għandu 800.000 illum. Jew ikun fil-kera. L-istess. Għandu kera fuq 1000 żgur. Kif kif inhi. Allura x'sa jiġri? X'sa jiġri? Jekk mhux sa jsir xi ħaġa u hemm pajjiżi li qegħdin qed jindrizzaw għad il-problema, ehm, l-Ungerija waħda minnhom. Ma jridux li pajjiżhom jispiċċa barrani. Dawk jekk mhux se żball għamlu xi liġi kienu li jekk familja jkollhom tliet titfal jew iktar il-mara tax free għalhom wara. Ejja. Mhux bħal dik 200 euro jew 300 euro biex għas ħrieqa ma tixtrihom illum. Żgur, żgur, tfal. U kollox it-tfal da żmien kollox iridu tad-ditta u jridu l-mobile u jridu t-tablet u jridu hekk u jridu hekk. diffiċli. Għalajt, issa, jem, enti voldiri, eżempju, kellna tista' tgħid is-sena sena u nofs. Prop jenna minn żmien il-Covid, donnu jisu kollox pjanat kien, biċċa biċċa. Wara xulxin, il-ħajja, anka letteralment biex tieħol, maħna ngħidu xejn ta' barra minn hawn. Irduppjat di f'erba snin. Irduppjat? Eh, ehm, għat nkun konservattiv. Għajna jidur irduppjat. Il-pagi ma irduppjawx. Il-bini irdoppja fil-prezz. Hemm xi ħaġa li bil-Malti tista' ssir biex l nies daw jinnaf jibdew bħal mettinti l-Malti ma jitilqux minn hawnhekk u law anke Ewropej ma jitilqux mill-Ewropa x'in nistajbin. qed jaħsbu llum ukoll biex jitilqu barra mill-Ewropa. U hemm pajjiżi jekk tkun tajjeb jieħduk. Għax dik li Ara, ngħidu. ara, ara, ara. Nies ta' ċertu skills għoljin edha brosam lejn l-Amerika. X'l-Amerika il- il- il-pagi huma għoljin ħafna, eh, jaffordjaw ħalsu, jħallsu tajjeb, u

Illum qed mhux xi ħaġa 2 euros. U hija 2 euros kull mi. Dik kienet l-lira Maltija. 2 euros 33. 2 euros 33. Eh. Tmur tixtri ħobża llum. Titħallas dik. Titħallas b'din. Hmm. Ġifieri, eh, mhux il-ħajjolit biss, il-valur, il-purchasing power. Speċċa. Speċċa. L-euro jisom jisom play money tal-monopoli. Hmm. Ġab ġi. Ehm, I mean, daw kombinazzjoni sibtom minn jaf kem kien ilhom hemmhekk kont ħallejthom f'kaxxun id-dar. Għadhom ġodda. Għadhom ġodda. Joqogħdu souvenir. Vodri jisu l-problemi bdew mill-euro, u ovvjament un dejjem Fildi, għax lawra, n-nis jaraw fija vantaċ, għax ma toqgħodx issara fil-flus biex issiefer. Ej, eh, din għaddin oħra, ma vera. Eh, eh, ma naħsibx t Meta kont issiefer kont nieħu bottietek, xi tlieta jew erba' wieħed bit-Taljani u wieħed bil-Franċiżi u bil-Ġermaniżi u x'nafin. Ehm, vera kienet skomda, ma ifimni. Però l-pajjiż bl-euro telef il-monetary policy tiegħu. Ma tista' terranġa xejn. U għandek oħra, għandek oħra, għandek oħra. Met inti għandek munita palmi l-euro, palmi il-dollar, illi hemm triljuni fiċ-ċirkolazzjoni, xi għamlu? U ma jgħidula quantitative easing. biex ħafna nies quantitative easing xi ħaġa tajba li naħseb. Le, din tfisser tipprintja il-flus. Sawa, issa jekk inti għandek ammont kbir ħafna ta' flus fiċ-ċirkolazzjoni u tipprintja biljun, mhux se jinħassu. Ma mhux hekk. Imma hija taxxa indiretta. Hija taxxa indiretta din għax il-valur ta' flusek qed jonqos bax bax. Flok inti tħallasom fl-income tax, qed joħdulek minn kemm tista' tixtri Nis ma jaraw din, ta' n-nis, n-nis jħasra. Ehm, Iballaw l-om, din ħantik eżempju, ħantik eżempju kif l-nis jaddu għom bizmin u jiddu l-om grazzi. Tiftakar Super 5? Hmm. Mela din, at one stage, qabel kienet għandu kun tittazel numru bejn il-1 u l-45 jew ma niftakarx kemm insomma. Umbat għallulom, ara, ħanżidulkom il-numri, ħalli kolkom iktar minn fej tażlu. Mata, ovvjament, ċans li taqli terbaħ u ħafna nqas. Eżatt. Eħe, issa jem, tista' tgħid li wara t-tieni gwerra dinjija l-Ewropa kellha rol fid-dinja. Jidher però li ovvjament daw l-aħħar snin, u speċjalment issa eh, ukoll bil-gwerra li nqalet ġewwa l-Ukrajna, naħseb ħareġ ċar jiena li ċertu pajjiżi kbar bħal Russja ma għandha riżorsi naturali, ċ-Ċina l-ikbar tista' tgħid esportatur tad-dinja daw jagħmlu kollox. U l-Indja hija developing country u ovvjament daw għandhom is-saħħa tagħhom li anke nixtrilhom jitraw fuq il-qamar daw għax tajjeb li n-nies ma jibqgħux daqshekk ukoll fil-fema tiegħi imbeċil li jaħsbu li kull Indjan fid-dinja eh. tajjeb biex biex isuq il-motur u jġiblek id-delivery d-dar. Eh, dak x'nattiraw aħna ġol pajjiż, eh, dik storja oħra. U jidher li daw il-pajjiżi Fil-verità laqqas fil-fatt fl-aħħar intervista li għamel Putin qalek ma ġara xejn b'dil-gwerra. Indunajna aħna u pajjiżi oħra li minn għall-Ewropa ngħaddu. Eh, da, però mbagħad ma jinkwetakx bħala Ewropew li speċi da ċ-ċivilizzazzjoni tagħna u s-sejt tagħna qed jiġu rrelevanti fil-verità fid-dinja. Ekku, ekku, kif edna dan imperi jitilaw jilħu l-qċata u jibdew nizlin. E, issa sfortunatament jider li għedin għan nizla. U ma nafx jista jisir bil-politikanti u li jem fi Brussel bħalissa kif tista t-reversi għadi. E, Ir-Russja għall-ewel vera ħadu skos bis-sanzjonijiet immissa x'ġara issa ajruplani qabel kienu jixtru il-Boeings u l-Airbus issa qed jibnu l-ajruplani tagħhom dan għandhom it-teknoloġija daw ġifieri eh, għandhom militar l-avjazzjoni tal-militar tagħhom hija eċċellenti ma noqdux induru mal-lewża. Ehm, u kif kapaċi jibnu dak kapaċi jibnu ajruplan eh, għal passiġġieri u dak li qed jagħmlu anke ċiniżi Ċiniżi. Eh, mhux dak biss, sa meta tisforza mbagħad anka equipment tal-isptar qed jimmanufatturaw huma eh, għandhom it-teknoloġija qabel kien jisibuhom komdi għandhom il-flus li jġibu mill-gastu mill-żejt u kienu jixtruħ. Missa qed jagħmlu huma Ma tjomx tort. Eħe, issa ħanaqbeżlek daqsxejn fuq ix-xena lokali. E, ftit ilu e, kellna il-każ fej l-RTK, insomma, waqt programm tal-professur Azzopardi, da tkellem fuq Norman Lowell, intom rittu right of reply li ovvjament tgħidu intom xidi, u donnu da ma rridux jagħmluha. L-istess ukoll ġara donnu fit-Times, wara li semmewh fuq it-Times, l-istess ma ħallewkomx eh, titkellmu lura. Da taħseb voldi li issa wasalna fi stat ta' ċensura rampanti fil-verità li dawk ma taqbilx ma l-aġendi tagħhom. Lekk imsejħa media, suppost li li għandha tkun independent il-media, suppost l-ewwel ħaġa l għandha tkun. Jien nasal nifhem li super one non net, ma dat jgħidlek jien tal-partit. Forsi hemmhekk nagħlaq għajn jiena, imma li suppost daw qed anke jieħdu funds daw milli huma għand il-gvern biex suppost imexxu il-verità b'mod li huwa fair għal kulħadd. Eh, jinkwitak dal-fatt, dijila ġejja, ma ġiex issa. Imma donnu issa wasanna fi stat li għamlu għaf wiċċek u huwa tajjeb li qed nagħmlu hekk. Jisom huma jiddeċiedu mela tajjeb u ħażin. Kien hemm ċerti misunderstandings fil-każ. Dana l-ilment li sar minna sar minħabba right of reply. Dan sar ċertu diskors, derinna li ma kienx korrett, u ridna nispjegawh. Batna tekst u ma ġiex aċċettat mill-RTK. Ridu jirrispondu kif iridu huma, mela mhux right of reply xejju, allura. Meta żvolġi iktar il-każ u il-professur ehm, stieden l-CEO tal-Broadcasting Authority fuq il-programm tiegħu u iddikjarala fuċċa illi għax dan il-liġi tal-broadcasting ħan nispjegaw tgħid ħafna nisma' jafuwiex forsi mantihom stort. Jekk inti għandek stazzjon tat television jew tar-radio illi xandar aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, dawn jridu jkunu bilanċati u imparzjali. Dejjem. Fi żmien e, kampanja elettorali, trid talloka ċertu ħinijiet skont ma tordna il-Broadcasting Authority lill-partiti. Mela, hemm differenza, imma is-sena kollha u mhux f'kampanja elettorali biss iridu jkunu imparzjali u bilanċati. U da ehm,

It doesn't matter. Imma però, meta qal instab, meta ġi allegat l-instab ħati fil-qorti ta' mibeda razzjali, dika żball, dika mhuwiex korrett. Il-qorti fis-sentenza għal ċaru tont illi biex inti tikser artikil 82A tal-mibeda razzjali, memx għalfej tkun għamilt il-mibeda razzjali, Hemm qar tkun qed xi ħaġa li toħloq probabilità illi ikun hemm ibeda razzjali hija biżejjed. Bħalma qiegħda jerġar fil-money laundering, fil-money laundering m'hemmx għalfejn tinqabad illi tkun qed taħsel il-flus, jekk jissuspettaw biss, l-inqas suspett, imbagħad sta għalik tipprova li inti innoċenti. Ġifieri inti guilty, inti ħati, sakemm tipprova lilek innifsek innoċenti. Sawa? U daw qed jintużaw. Ma jafuhomx daw in-nies. U daw qed jintużaw, daw qed jintużaw biex jagħlqu ħalq in-nies, biex jisalbu n-nies, għax issa għandi suspett illi milli ju hemm pressjoni qawwija biex ċerti affarijiet ma jiġux kritikati, allura qed jagħmlu pressjoni fuq il-gvern, isma ta' mhux qed resqu biżejjed nies fuq money laundering, ta' isma mhux qed resqu biżejjed nies il-qorti eh, fuq hate speech. Nkunu l-ewwel imbagħad nitilgħu fil-lista l-ewwel. Eh, eh, eżattament. Eżattament, dana kellna kellna każ I mean ta' Felicia Brinkat. Dina miskina temmen hekk issa Tagħmel li trid, u għajmen jien ma naqbilx magħha. Eżattament, u. Dik l-aħħar l-aħħar kienet kont il-Bibja. Voldri. Da, da, allura jekk jiġi jekk jiġi pereżempju l-imam u jikwota il-Koran. Illi hawnhekk għandna il-libertà tar-reliġjon. Fil-fatt, u jgħid għal fuq il-television li da jaqbel li minn jisraq ta' tal wieħed. Eżgu. Għaxek jgħid. Eżgu. Eh, mux li jgħammen u U fil-Koran xi fuq l-LGBTIQ. Sawa, sawa. Ġifi, dan kiku ġibu fuq il-television. U jgħidu l inti skont il-reġjon tijak suppost għamelu jgħida. X'sa jgħamlu? Aqwa kien għandu fil-libertà tal-kelma, għandu dritt jgħidha. Issa, Issa, issa, il-bicċa ħanerġa ndur fuq tal-professur. Il-multa ma kienieċ minħabba xqal fuq l-ewwel. Aħna, meta morna qoddim il-Broadcasting Authority, jien kontem, u ħani kwota saċet, trom aħna ma ħani Shylox, aħna we're not after our pound of flesh, aħna kull marridu il-right of reply. Ma naqblux li jimmultawom, nafu xieġifiri jimmultawk. Aħna partit zaħir, aħna maħnix finanzi u għajmin bieċuċati naħdmu, ma nofqux flus, eh, eh, da. Imma il-multa saret għaliex da sfida il-liġi letteralment. U nistantik eżempju ta' eh, inti meta għandek licenzja, hemm il-regoli li tittimxi magħhom. Sawa li da. Jekk jien jinnaf għandi liċenzja biex insuq, immur għand qudiem il-CEO ta' Transport Malta, ngħidu għara jiena ħi niġi naqum l-speed limits għalija ma japplikawx. Il-one way jiena eh, nirrit ngħaddi kontra, ngħaddi kontra, għajt xi tgħid, aqqas jekk tagħmel x'tagħmel. X'taħseb li mhux se jkun hemm konsekwenzi? Eh, u l-istess tista' tagħti kwalunkwe li tista' tkun liċenzja tal-kaċċa. Jekk inti tmur qudiem il-Kommissarju tal-Pulizija tgħidlu isma' jiena ħija l-liċenzja tal-kaċċa qed għandi, imma ħamur u nispara fuq xi rrid u fejn irrid. Eh, taħseb li ħajħallu lek is-center? Le, mhux jekk. Voldri intom kol marettu. Right of reply tibżgħu kif tridu intom. Ovvjament. Aħna l-ewwel billi jimmultaw ma ħarġu xejn aħna. Le, mhux jekk eh, dik ovvjament. Mhux għalikom il-flus. Oh, mela, issa, eh, ħaġa oħra inti jekk in ġenerali, mela l-aħħar elezzjoni kellna Iż-żewġ parti għax kombinazzjoni f'ħafna affarijiet un bat jispiċċaw jaqblu. L-imberka kwoti tan nisa. U kellna nies li ovvjament talaw fil-parlament mhux għax talawhom in-nies talaw bil-kwoti, kellna armin hekk nies li il-leġislatura ta' qabel tellgħuhom in nies u ma vvutawlhomx di d-darba imma spiċċaw fil-Parlament xorta ġast għax huma nisa. Agħar minn hekk di l-ikbar biċċa li għalija skandaluża li tapplika biss għaż-żewġ partiti. Volderi jekk ikun partit ieħor mara ma toġġ, volderi dik mara inferjuri u hekk. U di wkoll ġiet konfermata bil-qorti għax fetaħ każ il-Professur Kassola u ma rebħux. Inti fin ġenerali taqbel mal-kwoti jew minnu tajjeb tajjeb. L-ewwel tu għansul tan-nisa. U għansul tan-nisa għax hemm nisa kapaċissimi. Ej, anka biżness eh, għallu. Eh, u ma eh, x'inhu, le, le, le, le. Imma mhux taqbad Tgħid mela issa ħija aħna għandna il-partit tal-irkotta u l-partit tal-piżelli. Irridu nofstu żana pastizzi tal-piżelli u nofstu żana pastizzi tal-irkotta. Għax hekk ġiet. E kif tista' tiġġielidha din? E, sempliċi ta' sa jien meta mmur nivvota, nara li mumma nisa ma nivvotalhomx biex umbat jitilgħu dawk in-nisa li jkunu ġabu l-iktar voti. Għax ma tagħmilx sensu. Le, le, ekku. Issa inti bħala persun inti taqbel li l-Ewropa is-set disappoint volder li għadin fid-decline tagħna tara l-lum qabel għada di li terġa' tibni relazzjonijiet sew kemm mar-Russja, maċ-Ċina, x'issa anke maċ-Ċina daw qed jaqbdu voldi damna għalina aħna li jisna għandna xi super armata li kapaċi fi xħin irridu nwaqfu d-dinja kollha. Eh, taħseb li issa la qegħdin aħna minn taħt, għax kif qed inti, tfal mhux nagħmlu, qed ikun hawn population replacement, kullum kien, Taħseb li rridu nibnew relazzjoni tajbin issa mal-pajjiżi li qed imexxu d-dinja fl-aħħar mill-aħħar? Jew ħa nibqgħu ndaħħlu rasna ġo r-ramel u ngħidu tagħna biss tajjeb tajjeb tajjeb u ħa nispiċċaw Iċ-Ċina, iċ-Ċina mhix se tinvadina. Le, żgur. Iċ-Ċina, iċ-Ċina tant hija ekonomija b'saħħitha llum Għal vera kellhom din tal-Evergreen jew xiex jafek. Kun hemm, da, fallu kumpaniji kbar u da, ma fallewx il-banek, l-Amerika, stok banek kbar, u xnafi, viri, ma waqgħetx id-dinja. Imma eh, popolazzjoni ta' biljun u nofs. U nies jaħdmu, u nies intelligenti, u edukatissimi. Ehm, hemm tittara, hemm titkompeti. fl-ekonomija hu. Eh, sa daw qed jinvestu bil-kbir fl-Afrika. Għax hemm ir-riżorsi wkoll. Għax hemm ir-riżorsi. Ehm, jitrattawhom naħseb aħjar milli kien jitrattawhom l-Ewropej, il-kolonialisti. U anke huma eh. bejniethom. Ġifieri l-istess ir-Russja daw ehm, meta jmorru hemmhekk mhux ituhom il-flus, ilhom ħan ibnulkom motorway, ħan ibnulkom sptar. Ħadmu l in-nies tagħhom. U ovvjament u daħħal saqaj hemmhekk. Għax jekk inti tagħti il-cash kif qed jagħmlu l-Ukrajina, Anka l-armi qed jispiċċaw issa fidejn il-Middle East għand Hezbollah u hekk. E, e, e. Volderi. Issa, domanda u kol fadlina l-axħar ġiġ domandi, xiftit jowis, kif tara l-politika bħalissa fi xena lokali Maltija? Fis-sens, għandek donnu servej wara liħor, il-Labour Party xorta tibqa igawdi vantaġġ għalkemm mhux daqs kif kien, però vantaġġ u donnu l-Partit Nazzjonalista ma jista' jieħu r-ruħ b'xejn. Kif tarah int is-sitwazzjoni? Jiena ħankun għax jiena ivvutajt kemm naħa u kemm l-oħra għax minix kulur sal-mewt jien, għawaj. Jiġifieri ma nistax ngħid jiena eh, bias lejna ħajja u l-oħra. Il-nazzjonalisti li żball li jagħmlu fl-opinjoni tiegħi dejjem illi ċaħdu l-eruq tagħhom. Dana la hemmhekk issa jmissom ibidlu l-innu tal-partit, il-motto tal-partit, l-arma. L-arma. Daw qed jippruvaw jkunu soċjalisti iktar mill-Labor, Il-Labour resaq ħafna lejn iċ-ċentru. Mhux hekk. U ġejna probabbilment ma nafx ta' ma naħseb illi il-nazzjonalisti edin iktar eh, lejn eh, ix-xelluk eh, milli milli il-Labour. Hija realtà minnu nazzjonalista xi jemmen ħa fil-lej il-lemin iktar qed iħossu komdu bil-Labour Party. Dik hija r-realtà, voldri xi ħaġa. Maċ fadal left u right hawn. U le, le, mhux jekk ovvjament kulħadd issue partikolari u xi jaqbillhom in-nies, imma naħseb kif qed tgħid inti dik hija l-problema. Fl-aħħar mill-aħħar dak kif kien jgħid Clinton jidher li it's the economy stupid. Mhux Clinton, ehm, Carter, Carter għandu kun. Jimmy Carter. Ah, le, le, mux il-flus li jinterassom minn Kulħadd dak, u da li ġaħan jek ġara wkoll tam. Dana eh, eh, peress li l-press tal-proprjetà tala ħafna, għaw min kellu ċalqa jew wiret xi dar u da Umbiet daħħal kemm xa flus, ah, kull mar jixtru il-karozzi u jisifru u affarijiet da. Issa, sooner or later dal-flus ħaj jispiċċawlhom. Mhux hekk. Sawa, jiġifieri sa jiġri mbagħad. Jekk ma tibqax tħaddim u tara kif ħad ġenera iktar flus. Hekk jiġri. Mela, l-aħħar domanda inti bħala Charles x'suġġeriment tagħti lill-poplu kif għandhom jivvutaw in-nies f'Ġunju li ġej? U għalxiex hekk hemm bżonn il-bidla li tant hija importanti? Il-poplu jrid ipoġġi jdeh fuq qalbu, jgħid jiena min qal il-verità. Min dejjem kien konsistenti u onest. Alla forja għala ġowiċċu, tal-li għal il-verità u tal-li kull ma bassar seħ. Daqsekku, minn daħaq bik. Eh, ok, titħaq bija darba. Shame on you. Titħaq bija darbtejn shame on me imma. Diki. Mela Charles, nirringrazzjak ħafna x'kellna diskursata interessanti u għaddejna diversi punti. Sellem it-telespettaturi nirringrazzjom tal-li kienu magħna l-lejl u nħeġġiġkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.